Үтүө күнүнэн бүгүҥҥү биэрии ыалдьыттара ыал аҕа баһылыга Татарнов Петр Елизарьевич, уолунаан Андрейдыын бүгүн биһиэхэ ыалдьыттыы кэллилэр. Бастатан туран, эр киһи буолан булут ханнык көрүҥүн ордороҕутуй уонна туохха бултуугутуй, кэпсиэххит дуо, билиһиннэриэххит дуо диэн ыйдаары гынабыт. Үтүө күндэн убасталлаах көрөөччүлэртэн бултуу сэргээччилэр бүөттэн бу уолбунан уолум алта саастаах эрдэҕинэ бастаан уска бултаан аҕалаабыппыт Ол курдугуттан хаамай эргиир булку тутахха хас биирдии аха эмэ санаабар инни дьин өйдөөҕө буолуо бу тыйыс кыһыммыт кэнниттэн дьахаллааммыт ылыйарын хаҕана кустум Аҕа дьыл кэнниттэн ырытыһан, манаан, кэтээн ол быраас эп мал ылынан кус сезонун хаҕатаах устар тохсустар диэкиттэн бары үөрэ көтөр айылҕа тиллэрин хаҕана таххабыт хаамай эргиир булкут диэн тобус

Алтан өрүскэ дуу, кыыс аммаҕа дуу марамыт биир-икки хонон ордоҥҥо адыгарга балтаан кэлээччибит. Эр киһи бастакы булдун өдьүү буолуохтаах. Эһиги бастакы булкутун өдьүүгүт дуо? Мин бастакы бултум диэнтэн эти эрдэ этэ ааспытым курдук аас аймахтар буоламмыт бары бииргэ кустуу барааччыбыт. Онно улаатан миигин булка сыһыарбыт киһим мастан туран ааҕан булла дии. Ол курдугута эмиэ бииспэр туолтабар дуу дьаммын аҕалаахпын кытта дьиэбэҥ да диэн үрэххэ бултугар бассыбытым. Онно тиийэнтон бастаан тиийбит киһиэхэ соһуччу оҕус этэ бу билбэтчэ киһи бултуур да бары бииргэ аймахта бары дьүмсэн бултууллар эбит ол курдугуттан Кубайтарым, бырааттарым, улахан таайым, улахан күтүөттэрим, аны ол бэйэҕэр ыалдьытыым бөҕөтө кэлэр. Бу булту сылдьамыттан мин үксүн туттаҕа киирэн кыра киһи буоларым быһыытынан түүҥҥү өттүгэр наар хараҕына хааллараллар этэ. Оттон арай дьэ биир үтүөкэн баран убайдыкын кытта кэрийэн кэл диэн уон иккилээх бичикэ аһааны туттаран истилэр. Эмиэ утукамын ыламмын үөрүүкүтүү бөҕөтө. Бараммыт кэрийэ кэллибит, иһин ыраах хиири хааман көрдүбүттэҕинэ биирдэ куска хомойуох иһин түбэспэтибит. Оттон олох утуутуут чугаһан иһэн духха быыһынан хааман истэхпитинэ атаҕым ыллыктан үгүрүө көтөн таҕыста. Бүгүн буруостунна да соһуйуу бөҕөтө, бүрүү бөҕөтө. Саабын туһайдым, арай көрдөхпүнэ улахан өрүттээх курдук. Кэннибиттэн убайдарым эккирэтэн иһэллэр, хааман иһэллэр. сай диэн хаатаатылар эрэ нүүгүрүөм өрө көтөн таххан истэҕин да кыҥаабытым кыҥаабыта буолан баран мыныттыым ытан бараммын биттэ тиэрэ ол тиэрэ таһыллан түстүм дулха быыһыгар ууга баран олоро түстүм куһуҥай куһум буллаҕай үгүрүм хай диэки көппүтүн үрдэн да көппөтүм онтон ойдарым кэлэннэрдэ туруордулар хаабын ылан уутун түөкээтилэр бэйэбин туруордулар онно дьэ эбэккэ хаайдым дииллэр бука мыллаана дьэ үгүрүбүн күөрөтөн түһэрбит эбиппин ол да бастыкы булдум үгүрү этэ үүтээҥҥэ эй үүтээҥҥэ ой киэһэлик остоолго таажы олорон чайдык олордохпутуна

Онтон эн Андрей Мин бастакыбын кустуу диэн алтаас туллубутум. Эмиэ ол сэһэргэ дьиэбэгинэй эҥкэ үрэххэ кустуубут. Ол оччолорго үс баайтаннары көрбөхпүт, убайдар бары бааллар, оҕолор төрдөөбүт, аны үөрүү-көтүү иин бөҕөтө.

кус кэлэн түстэҕинэ уһууннаран хойутан туруоран дуйата буллаҕына эбэтэр кэлии олорор буллаҕына бары кыттыган ыта булахпыт онон холуур бу олох чопчу бэйэм бастакы бултум диирэ эмиэ кырата уустук оскуола буолуо онтон мин өйдүүбүнэн арай угай эдиктин бэйэҕит

хараҥарын хаҥана уонна сырдыгырдыырын хаҥана көтөр. Ону хассыын көтүүгэ ырыппыт диэн буолла. Онтон ыһыттылар, утуйдулар. Мин күүтэн баам ыһыттым. Убайым мин түүн барыам диэтэ. Ону мин дьиэнэн барыахтаахпын өсөһөн туран барбытым, ону убайбын кытары. Тахабын күнэн турдум, киһибин. Киһим онуругар хомунан баан таххан барда. Ол батыһаммын бардыбыт, эһээм туохтаах ата. Кэлэн истэххэ, Бэс Урах диэн иһэр аттытыгар талах турар, оҕотох. көтөҕө иһиргэ оноол онно уунан эт уунан помпанан үрэхтэн уу хачайдаан бэбит искусственный туох оҥоппутунда кылаас уу кылаас кыркый уу онно хаван тиийдибит олордуут кэпсээн киремарда киһи олорон ара эн бу хаҥас өттүгэр олороҕун ол иһин икки кус кэлэн сытаан хаҥас өттүн таҕынайдын ону оту үс кэлэн сытааны тугунабыный диэн ыйыттым оччотто ону үс иин кэлэн сытаана кэлэн эй кэлэн сытааны көрүөхпүт диэн буолла төһө кылларынан хоһулата сатыахпыт инде оччотто олорон кэсэтэ олордохпутуна икки чуку кэлэн сүтэ кыра кустар аны ол иккиэн кэлэн сүттэригэр убайым аһаҕын тут диэтэ туттум кыҥаатым кыҥаан бараммын

Туһаатыматынньатан бүөрү көтүүбэҕэ буоллар, аһаа бастыгын, онтон өссө икки кэрэнчитэ соторуолан баран, олор эмиэ ыллыыр. Онтон биир кэрэнчиппитэ, ону мин ыппытым, мин өйдүүппүтэн сыһатын бистим галааҕаны көтөн стаҕына убайым түһэрдэ үөрэтэн. Онтон усы хасыарда буолан хаалла, уутуттан уутутун бартын хомуйдуут. Мына хомуйан бараммыт дьэлээн дьэлээн иһэммит, эй дьэлээн иһэммит, үүтээн диир хасыарда төннөн иһэммит. Үрэҕи кэрийэ-кэрийэ барыхханьам буолла. Аны кэрийэ-кэрийэ баран истэхпитинэ, убайым «Эн ол ики аһаҕас сиргэ бараҥҥын тур, мин кустары күлэммин эйиэхэ ыытыам» диэтэ. Анчан оттон ытыалаан көрөөр диэтэ. Тиийдэ, ол кэнниттэн саа тыаһа-тыаһата онно соҕотоҕун турдахпына аһаҕас сиргэ кус боото көтөн тахста. Хас үс кус көтөн тахпыта. Онтон иккитэ араас үөһэ көттө, биирэ ол үрэх устунан мин диэки кэлэн истэҕэ дьэ.

Тоҕо этэххэ, холобур, кыһын устата киһи аатыттан тэйэх хаалар. Онно ити бу Андрей Күрет, бастыҥ Күрэтээнэ диэн Андрей бастаан кылаас ити ахсыс син кылаастан терекке дэтин аха сайтахамыт терекке дааччыланан кэм сааҕа үөрүйэх булан онно ол кардигинник көрөн атыахтаах диэн упражнениетын иһин уже үөрэммиккиэ болан киниэхэ кэм тоһоҕус булу Тэттике оҕуспутун бастаан бара булдук тиер. Эрдэ көпсөөмкүт курдук балыктыыр эбиккит, онтон быһа тардан кэпсиэхпит то. Андрей бэһэс туо, хас класс тиий? Викинара, Павликтар, который

Ора уонна күһүөрү атырдьах ыйын бүтүүтэ да Аммаҕа киирэммит балтыахха диэн үбүлэстибит. Бэйэбит учуолга мотуурдаахпыт. Онуттан иннэ кыратык эбэн этэ буллахха ол диэн үрдээх ороскуоттаах ол курдугуттан ол өрүскэ киирэн буллун даҕаны кыччаабыта төрдүнче алтуонча лиитирэ миндиит онно эбиитин өйөбүт тайаабыт Ол быраас тэрилбит, ол курдук оттон иһин хомунан химэнэн Харбалаахха киирэн bir мотуорбуту олорон аллараа чымнаайан нараа өттүгэр Түнүкэй диэн иргэ бардыбыт. Ол улахана почти Томпоох уонна Таатта

Онтон да тиэммит үүтээммитин булан аны айаммыт синераахыбыс борук хоруккабытын тииммит халлаан уже хараҥаран эрэр этэ тиирэммит отто үүтээммитин отто балыктын ыраастаан кыратык балык миинэ туруоран хата үүтээммит түмүгэр сразу олоххо миин туруораммыт киэһэкҥит төттөт туха иһамарамыт үүтээммитин уоппутун ахатан

Кэлэн эмиэ аһаан, эрдэттэн утуйуоххайын астына сыт эрдэ оспоруйахпыт диэн буолбута. Ону уже төннө билэхпит диye. Иккис хонукпут. Да киэһэ аттын олбара сэһээннэри кэпсэтэн, остуоруйа кэпсэтэн бараммыт утуйдубут. Сырда алтаан баскы турураммыт. Алда халбыта хомунан кырдык чэйдээбит уолан бараммыт

Ону наһаа үчүгэйхэ мукун, ойбоҕук. Ото ол эбитин кээҥитэ, да сыртан өттүн наһаа утах балаат. Эбитин киһэ эти олуйа эндики тиийэ биир онно да хомолорго быраттаабытыгар уулаттар миэхэ этэргэ лубоху диэн бэлэхтэр онно балыктыыр. Нар киннес пиин нараар биир өттө бараллар иккис таһаараллар аата үчүгдүк үөрэммэтэх буоланнар мин балачча куоттардыбыт туһалаата куоттарбыт бу келдиге холобур Андрей спиннинг олох атыыр кыратык балыгы кырата хылытаан баран оруктаах кыдыйын диэн холобур үөрэннээди оччолорго хаандыы баран баран балтыа дэрги

Онуттан иннэ кыратыҥкы эбэн этэр буоллахха, холобур, бу оҕолор бастакы өрүскэ сырыыларыгар ара бу билигин анаан көрдөххө байанай кинилэри кыратык кылбыннаан букка сыһыараат үлэбит эбит. Ол курдук мин эмиэ кыра сылдьаммын

Бу бакка ыспыттар эбит Дианыбын. Ол иһин тохолугур ол бэһис класстан аҕала бу күн бачытыгар дылы күһүн аайы баран Алданга дуо маар болтуун диир. Бикбабыт туһунан кэпсээнэхэ кылгастык энник. Биһиэхэ кэлэн кэпсээн барбыккытыгар махтанабыт. Байанайгыт курут мичик гына турдун уонна түмүккэ кэлэр инники кэскиллэрбитигэр

Билиҥҥи оҕолор үксүн мин радионы иитэрбин сөбүлүүбүн онон республика үрдүнэн барытынан инник түгэн баар баһылах бу кыра оҕолор телефоҥҥа смартфоҥҥа наһаа чугаһаан уонна үксүн наар нууччалыы тыллаах буолан эрэллэр диэн оннуттан бэйэм токуйбуну этэ токуйбутта этэ буллахха бу Андрей кыра эрдэҕиттэн инник тыаҕа илдьэ сылдьаммын оннуттан тыаҕа эрэ буолбатах собственно мин Андрей ханна баҕарар бэйэбин кытта наар соһуйдьааччы ону курдугуттан бу билигин бэйэм тэрилтэбэр эмиэ күүс-көмө буолан абырыыр диэххэ массыынаҕа иһин хас иһэргэ эмиэ былырыыҥҥаттан билэр аһаҥҥыттан саҕалаан үөрэммитэ аны орох-орох эр дьонноттоох бөҕө билэр буолуон сөп дии саныыбын ол курдук оттон эмиэттэн бу икки кырачаан дабын эмиэ хайдах эрэ тыаҕа сыһыаран булка сыһыаран эмиэттэн сервиспар үлэлэтиэм диэн эрэллээхпин оннуттан оннук былааннаахпын Тоҕо диэтэххэ, тыгар киһи хатаабата диэн уһук булуктаах. Анаабар бу тыаҕа хадьааһын киһини мөлтөххө үөрэтэр. Ол курдугуттан бэйэм эмиэ эппитим курдук биир саас биир ый алта ааспыттан илдьибит киһи буоламмын бэккэ билэбин ини холуур киһи аха киһитэ тыаҕа сылдьан ол быраас балаһынньаларга түбэһэн киһи үргэтик токуйдукка да үөрэнэр уоту уоту уһуктарга, айылҕаны харыстыырга, көмүлүүргэ онуттан ити курдук эмиэ буолдарыйа бүтүн курдук үлэҕэ уолуктары кыыста буоллун үлэҕэ кыра эрдэҕиттэн тагайыахха наада дии саныыбын оччоҕуттан бу оҕо үлэһит буолан улаатыа оннуттан саха тылын эмиэ бу ааспыт арба ааспыт бырааһынньыкпытынан эҕэрдэлиэхпин баҕарабын төрүт тылбыт бырааһынньыгынан түгэнин туһанан онтон бу маннык бииргэ алтыһыахтаахха киһи тылын умнубат диэн бигэ итэҕэллээх баһыы болар